אונז האלט מען דף ל' ו' עמוד ב' די משנה די נייע פרק, די פרק הייסט בית שמאי, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף בן רבי חנא זכריה עליו השלום, אין מיין די חודש'ליכע סטאנצע, רבי יוסף וויסאל, און לעילוי נשמת זיינע צוויי זיידעס רבי אליעזר בן רבי ישראל אברהם, רבי קלוימענעס קלמן בן רבי בנימין, ה' ישתבח ווען זכות התורה זאל מגין זיין פאר אים און די גאנצע משפחה. סאו אונז האבן געלערנט, איינע פון די יסוד פון דיני פיגול איז, מען דארף טראכטן מחוץ לזמנו בשעת א מענדעטארי עבודה, א עבודה וואס וואלט צוריקגעהאלטן די קרבן אויב מען האט עס נישט געטון, למשל די פיר פעימאס וואנס, שחיטה, קבלה, הולכה און זריקה. אבער די משנה גייט מחדש זיין, נישט יעדע פרט אין די זריקת הדם איז קענסט קען מעכב זיין, און היות ס'איז נישט מעכב, אויב ס'איז נישט מעכב צו כשר'ן די קרבן, אויב האסטו ביי יענע חלק געהאט די מחשבת פיגול, נישט נאר ס'גייט נישט זיין קיין כרת אויב דו האסט עס געגעסן, נאר די קרבן גייט אפילו נישט ווערן פסול עז וועל. צו די הייליגע משתה, ושם יאמרן כל הניתנין על המזבח החיצון, אלע קרבנות וואס מען דארף לייגן די בלוט אויף די מזבח החיצון, שנתן במצונא אחת, דער כהן האט נאר געלייגט איינמאל די בלוט אויף די מזבח, מען האט געדארפט רילי לייגן שתי מתנות שנה הבאה, ער האט עס נאר געלייגט איינמאל, כופר בדיעבד איז עס א גוטע כפרה, די קרבן גייט זיין כשר, וחטאת וואס מען דארף טון פיר מתנות אויף די מזבח, דארף זיין א מינימום פון שתי מתנות עטליסט טו. און רבי סלול האט מיר רבי סלול געזאגט אף חטאת שנשאנה מתנה אחת אפילו ביי א חטאת וואס דארף זיין פיר מען האט נאכגעלייגט איינמאל בדיעבד כיפור איז עס א עקסעפטעד קרבן און די קרבן גייט זיין כשר און ער גייט האבן זיין כפרה זאגט די משנה לפיכך ממילא אם נשאנה ראשונה כתיקנה אויב ער האט אוועקגעלייגט די ריכטיג די ערשטע שמיר אויף די מזבח אן קיין שלעכטע מחשבה וואס זאל פסל'ן די קרבן והשניה האט ער געלייגט חוץ לזמנה מיט א מחשבה צו עסן די קרבן חוץ לזמנה חוץ לזמנה וואס איז בדרך כלל פיגול כיפור האט ער שוין באקומען זיין כפרה, די קרבן גייט זיין כשר, ווייל די קרבן איז שוין געווארן כשר מיט די ערשטע שמיר, סיי די מענטש קען עסן די קרבן, סיי די מזבח גייט באקומען זיין חלק דורך די ארידזשינעל מתנה, און די מחשבת הפיגול איז שוין געווען ביי די סעקאנד וואן, דאס איז נישט מתיר די פלייש, סאו דען איט דאזענט העוו א פאוער טו רואן איט מיט א שלעכטע מחשבה. אבער פארקערט, ווען נתן את הראשונה חוץ לזמנו, ביי די ערשטע שמיר האט ער געטראכט חוץ לזמנו, א גייטס עסן חוץ לזמנו, וועסט השניה חוץ למקומו, פיגול איז עס פיגול, וחייבין א' כרת, ווייל די צווייטע מחשבה איז נאט עפליקעבל עט אלל, ס'איז שוין געווארן כשר דורך די ערשטע, איטס נאט העיר, ווי דאנט לוק עט איט עט אלל, ס'ווערט קוואליפייד פיגול מיט די ערשטע שמיר. זאגט די משנה ווייטער, כל הניתנין, אלע קרבנות וואס מ'האט געלייגט על המזבח הפנימי, אויף די אינעווייניגסטע מזבח, דאס איז די פאר כהן המשיח, די פאר יום דמים של ציבור, שחיסר אחת מן המתנות, ער האט געפעלט איין שמיר וואס מען האט געדארפט לייגען, איז לויט קופער האט ער גארנישט דער כהן געטוהן קיין עבודה, ס'איז נישט געווארען קיין כפרה, דער קרבן גייט זיין פסול, אזוי האט מען געזאגט מאז ומקומן, מתנה אחת מהן מעכבת, דאס הייסט טאמער האסט עס נישט געלייגט, one from four, אויף די מזבח הפנימי גייט עס זיין פסול און דער קרבן גייט נישט, מען האט נישט געהאט קיין כפרה, און ממילא לפיכך אם נתן כולן כתקנן אויב דער כהן האט געלייגט אלע מתנות אזוי ווי ס'דארף צו זיין, ואחת שלא כתקנן איינס נישט ריכטיג, פסול'ער גייט ער גראבן זיין פסול ווייל די מחשבת הפסול איז ביי א מתנה וואס איז מענדעטארי פאר די קרבן אן אים גייט ער זיין פסול, ועיין בעוקרות קיין כרת גייט ער נישט האבן טאמער גייט עסן די פלייש חוץ לזמנו, וואס הייסט היות אלע ד' מתנות זענען מעכב קומט אויס איטש וואן פאר הימסעלף איז א איז נישט קיין עבודה שלימה, פיגול איז נאר ווען די האסט די מחשבה די שלעכטע מחשבה צו עסן חוץ לזמנו ביי די גאנצע עבודה, סינס דיס איז אנלי לאמערס רופן איין פיס פון די טיש איז די קרבן פסול, פיגול גייט עס נישט זיין ווייל ס'איז נישט קיין עבודה שלימה. דא די רבנים האבן געלערנט אין א ברייתא, מנין לי נתנה על מזבח החיצון, וויאזוי ווייסט מען אז פלייש, אז בלוט וואס באלאנגט אויף די מזבח החיצון, שנתנה במתנה אחת, מ'האט געלייגט איין שמיר שכיפר אז ס'דא א גוטע כפרה, מ'האט געדארפט לייגן מער, נאר געלייגט איינס, בדיעבד איז די קרבן כשר, תלמי לומר שטייט אין פסוק ודם זבחיך ישפך על מזבח השם אלקיך, והבשר תאכל, איז משמע אפילו איין גיסן די בלוט, איין מתנה פון בלוט, איז גענוג, דם זבחיך one ישפך, דעטס ענאף צו כשר'ן די קרבן און מטהר זיין די פלייש ביי אכילה. פרעגט די גמרא והאי להכי הידע הוסי', דער פסוק קומט אויף דער לימוד, הא מ בא אלי לכדי תענית, איך דארף עס האבן פאר א צווייטע לימוד, למ ז עמוד א', וואס איז דער צווייטער לימוד, מנין לכל הדמים שתינן מתן דמים ליסוד, וויאזוי ווייסט מען אז אלע בלוט פון אלע קרבנות נאכדעם וואס מען האט געטון די בלוט, וואטעווער מען האט געדארפט טון די מעין נסיון אויף די מזבח, דארף מען די עקסטרע בלוט אריינלייגן אין די יסוד המזבח. סא ביי א קרבן חטאת שטייט בפירוש אז די עקסטרע בלוט זאל גיין צו די יסוד המזבח. די ברייתא פרעגט וויאזוי ווייס איך ביי אנדערע קרבנות חוץ פון א חטאת אז ס'באלאנגט אויך דארטן, פאר מלומד שטייט אין פסוק ודם זבחיך ישפך על מזבח השם אלקיך, אלע קרבנות. נאר סינס מ'נוצט שוין די פסוק אויף דעם, וויאזוי קען די תנא פון די ברייתא דרשנ'ן אז מתנה אחת של דם איז מכפר בדיעבד, דיס פסוק האס בין יוזד ס'האט די גמרא נפק ליה מיט די רבי, די טענה פון די ערשטע ברייתא לערנט ארויס די דין פון א דרשה פון רבי, די תניא האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר, רבי זאגט שטייט לגבי א קרבן חטאת אויף, והיזו מדם החטאת על קיר המזבח, מ'זאל שפריצן פון די בלוט פון די חטאת אויף די וואנט פון די מזבח, והנשב הדם ימוצאי על יסוד המזבח, די רעסט פון די בלוט זאל מען אויסקוועטשן, ימוצא מיינט אויסקוועטשן מיט די הענט צו די יסוד פון די מזבח, מה שאין תלמוד לומר בדם, דער איז נאו ריזען די תורה האט געשריבן נאכאמאל בדם. היות אנהייב פסוק ווייסט מען שוין, עס שטייט מפרש אז מען רעדט וועגן בלוט, ער האט געקענט שרייבן והנשאר, מען רעדט דאך וועגן בלוט, יהיה מוצאי זאל מען אויסקוועטשן, און מה התלמיד לומד באדם, לפי שלא למד, ווייל היות אונז האבן נישט געלערנט אלא נטול ומתן ארבע שתין ומתן דומם ליסוד, דווקא איז בלוט וואס מען לייגט אויף די פיר זייטן, אויף אלע פיר קארנערס פיר מתנות, דאס הייסט א קרבן חטאת, דאס דארף מען לייגן צו די יסוד פונעם מזבח, דאס שטייט מפרש אין די תורה, שאר דומם מנין, וויאזוי ווייסט מען אז ס'גייט אן אפילו ביי אנדערע קרבנות? תלמוד לומר, באדם, לימד על כל הדמים, אפילו די בלוט פון אנדערע קרבנות שטעינען מתן דמים ליסוד אז די איבריגע בלוט נאכדעם וואס מ'האט געטון די מעין נסינה דארף מען עס דארט לייגן ביי די יסוד המזבח, סאו עגעין, זינס דער תנא לערנט דער דין פון דער דרשה פון ר' רבן, אויב אזוי איז די דם זבחיך ישפך איז עוועילעבל צו לערנען די אנדערע לימוד אז אויב דער כהן האט נאר געלייגט איין מתנה, בדיעבד גייט די קרבן זיין כשר. פרעגט די גמרא מה קטן להכי איז וואס גייסטו זאגן דאם זאל איך היכי שפך עס נוצן אז אויב מען האט נאר געגעבן איין נסיון איז אויך כשר בדיעבד ווי באו אליי לחי דתני איך דארף עס האבן פאר א צווייטע לימוד אונז האבן געלערנט אין א ברייתא מנין לן יתודם בזריקה שנשאתם בשפיכה יצא וויאזוי ווייסט מען ס'דא פארשידענע קרבנות וואס מען דארף טון שפיכה ס'דא פארשידענע קרבנות וואס מען דארף טון זריקה זריקה וואלט געמיינט איים טראואינג איט איך ווייס איך שטיי ווייט פון די מזבח און איך שפריץ עס זאל פליען עירבארן צו די מזבח. שפיכה וואלט געמיינט איך שטיי ביי די מזבח און איך דריי איבער די כלים, איטס גאוינג סטרעיט דאון. ס'איז מנין לניתנם בזריקה, ס'האט געדארפט זיין מיט א שפריץ, שננסונן בשפיכה, וואס האטס געטון מיט געגאסנהייט אז בדיעבד יצא האט יוצא געווען, טעם לומר שטייט אין פסוק, ודם זבחיך ישפך על מזבח השם אלקיך, והבשר תאכל, ס'איז משמע אלעס ואכמ, אויב האסט געשפריצט די, האסט אויסגעגאסן די בלוט אויף די מזבח, בדיעבד איז די קרבן כשר ניתן באכילה, אפילו עס איז נישט געווען די ריכטיגע וועג, בדיעבד איז עס גוט, און היות איך דארף האבן די פסוק פאר די דין, וויאזוי קען די תנא דרשנ'ען אז א מתנה אחת של דם איז מכפר בדיעבד? זאגט די גמרא סובר לה כרבי עקיבא, ער לערנט עס אזוי, ער האלט אזוי ווי רבי עקיבא, דאמר וואס ער זאגט, לא זריקה בכלל שפיכה, ולא שפיכה בכלל זריקה, נישט שפיכה איז קלארער דען נישט זריקה איז קלארער דען שפיכה, און נישט שפיכה איז קלארער דען זריקה, אין אדער ווארדס, א קרבן וואס דארף זיין בזריקה גייסטו נישט יוצא זיין בשפיכה, און די זעלבע זאך פארקערט, א קרבן וואס דארף זיין בשפיכה גייסטו נישט יוצא זיין בזריקה. אויב אזוי וויאזוי ווייסטו דאס איז שיטת רבי עקיבא? דערט ניין, זיי האבן געלערנט א משנה אין מסכת פסחים, דורך ברכת הפסח, וואס האבן מיר פריער נעכטן אין די פריערדיגע דף האבן מיר געשמועסט, אז חוץ פון די קרבן פסח האט מען אויך געברענגט א קרבן חגיגה עס זאל זיין על הסובב, סאו עס איז געווען א ספעשל ברכה וואס מען האט געמאכט ביי די חגיגת ארבעה עשר ביי די קרבן פסח, ביי קודם אכילת פסח, ניין ביים עסן, האט מען געזאגט אשר קידשני במצוותיו וציווני לאכול את הפסח, ביי די חגיגה האט מען געזאגט וציווני לאכול את הזבח. סאו וויאזוי ווייסטו אז ברך ברכת הפסח, האסט געמאכט די ברכה פון קרבן פסח, און האסט פארגעסן פון די חגיגה, פטור של זבח, דעט אינקלודעד אלרעדי די שלמי חגיגה וואס קומט מיט מיט די קרבן פסח, אבער פארקערט, של זבח, טאמער האסטו געמאכט די ברכה על אכילת הזבח, לויט פטור את הפסח דארפסטו נאך אלץ מאכן די ספעשל ברכה דברי רבי ישמעאל. אזוי האלט רבי ישמעאל. רבי ישמעאל האלט אז דער וואס מאכט די ברכה אויף די קרבן פסח ערשט, האסטו שוין יוצא געווען דארפסט שוין נישט מאכן קיין ברכה אויף די אויף די חגיגה. די ריזען אויף דעם איז ווייל די דם הפסח דארף האבן שפיכה אויף די מזבח. די דם החגיגה וואס איז א שלמים. דארף מען האבן זריקה, די שפריצן, לויט רבי ישמעאל, זריקה בכלל שפיכה, אין אדער ווארדס די שפיכה איז א פעולה דאט אינקלודס א זאך וואס מען האט געדארפט טון מיט זריקה. קארעקט. סאו ממילא ער האלט, דאס שטימט זייער גוט מיט די פריערדיגע בית וואס האט געהאלטן אז אויב די כהן האט אויסגעגאסן די בלוט וואס מען האט געדארפט שפריצן, בדיעבד האסטו יוצא געווען די קרבן גייט זיין כשר. האלט רבי שמואל א יוז די קרבן חגיגה וואס דארף האבן זריקה גייט ווערן כשר דורך מתן דם וואס מען דארף פאר די קרבן המזבח שפיכה בדיעבד איטס גוד פאר די ארוסא איטס א מער כלליות'דיגע עבודה די ברכת חגיגה גייט אויך ווערן פטור גייסט אויך יוצא זיין מיט די ברכת הפסח בגדרים קלודס בויט אוו דעם רבי שמואל האלט אויך אז איין שליחה בכלל זריקה, א זריקה איז א לימיטעד זריקה עבודה, ס'העלפט נישט פאר א זאך וואס דארף האבן שליחה, ווייל שליחה אגעין איטס ווערי קאלם, מ'גיסט עס פון אויבן ביז ס'קומט אראפ צו די יסוד, זריקה שטייט מען ווארט עס איז מיט א כח, סאו ס'איז זייער מעגליך אז ס'גייט אראפ ביי זריקה, די טוסט עס פון דערוואנט, איטס ווערי פאסיבל איטס לייק גאנא דראפ, איטס נאט איווען גאנא גאו אן די וואל, ס'גייט דראפן פון די וואנט, איטס גאנא באונס אויף און גיין גלייך אראפ, היות די קרבן פסח וואס דארף האבן שליחה קען נישט ווערן כשר דורך. זריקה, וויטש איז מאטש מאר לימערעד, די ברכה פון פסח האלט רבי שמואל גייט אויך נישט זיין אינקלודעד אין די ברכת הזבח וואס איז לימערעד נאר פאר די זבח און נישט פאר די פסח, סאו רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט לא זי פטרה זי ולא זי פטרה זי, רבי עקיבא'ס שיטה איז די דם הזבח דארף זיין שפיכה דם החגיגה דארף זיין זריקה, קענסט נישט אויסמישן די צוויי, און היות די קרבנות אר נאט סימלער וואן טו איטש אדער, און קיין איינע פון די ברכות גייט נישט פטר'ן איינער די צווייטע, דער טו דיפרענט קעטעגאריס. אזוי אויך די טענה פון די ערשטע ברייתא, האלט אזוי ווי רבי עקיבא, ער דרש'נט נישט פון דם זבחיך כל ישפך, מרבה צו זיין אז אלע קרבנות וואס איך טוה מיט שפיכה גייט זיין כשר, אויב אזוי איז דער פסוק עוועילעבל פאר אנאדער דרש, גיי איך דרש'נען אז מתנת דם אחת, וואן מתנה, איז גענוג צו כשר'ן די קרבן. סאו זעהן מיר דא אז ס'דא פארשידענע ברכות וואס מען קען אינקלאדן אנדערע ברכות עז וועל, און ס'דא וואס קענען נישט אינקלאדן אנדערע ברכות. סאו אין שולחן ערוך ווערט געברענגט.

ווייל ס'דא צוויי ברכות וואס זענען יא מעכב די סדר, מתיר אסירים און זורק אויף כפיפים. טאמער האסטו קודם געזאגט זורק אויף כפיפים קענסטו שוין מער נישט זאגן מתיר אסירים. פארוואס? די ריזען אויף דעם איז ווייל מתיר אסירים מיינט די מענטש שטייט אויף און איז עיבל טו סטרעטש צו זיי ווארום אזוי ווי א נישט א מענטש וואס איז צוגעבינדן ער קען זיך אויפסטרעטשן. זורק אויף כפיפים מיינט ער קען אויפשטיין. באט כדי צו קענען אויפשטיין יו העוו טו סטרעטש יור אייברים. סאו קומט אויס ווען דו זאגסט זורק אויף כפיפים האסטו שוין אינקלודעד מתיר אסירים. סאו טאמער האסטו ערשט געזאגט זורק אויף כפיפים איז די מטרת אסירים יעצט איבריג? יא. דו האסט שוין געזאגט, דו האסט שוין געלויבט די אייבערשטער, דו האסט שוין געלויבט די אייבערשטער וואס טוט די פעולה, דעט מעיד געיוו יו די אביליטי טו דו איט, ס'איז די ברכה חלק, נישט טאמער דו קענסט טון צו נישט, האסט געמאכט א ברכה אויף דעם. איין סעקענד, נאו אינטערעסאנט הרב שטיינוואלצל, די בארא פארקער רב שטיינוואלצל, רבי אברהם חיים נאכטס מייסטער, האט געגעבן א שיעור אין איגען שיעורי תורה, זאגט ער ס'איז נוגע ביי שבע ברכות עז וועל, ס'דא טייל שבע ברכות, אויב האסט געטשעינדזשט די סדר קענסטו עס מער נישט זאגן, און צו די טייל וואס זענען אקעי. סאו ביי יוצר האדם אין די נעקסטע ברכה איז אשר יצר את האדם בצלמו, די ערשטע ברכה יוצר האדם ריפערס טו אדם הראשון, די צווייטע ברכה איז אויף חוה, אשר יצר את האדם בצלמו והתקן לו ממנו בנין עד היד, ער האט ארויסגענומען פון אדם הראשון געמאכט נאך א מענטש. סאו קומט אויס ביי די צווייטע ברכה האסטו שוין געבענטשט אויף יצירת האדם, סאו אויב האסטו ערשט געזאגט והיסח לו ממני בענין עדי עד קענסטו שוין מער נישט זאגן יוצר האדם. נאו איף יו אר די סדרן וואס גייט דארטן ארום מיט די זייער אימפארטענט מיט די מייק מיט די בעכער יו האוו טו דזשאבס, איינס זאלסט נישט אויסגיסן נישט אויף דיר און נישט אויף דיין חבר, נאמבער טו זאלסט אכטונג געבן צו געבן די ריכטיגע ברכה, ס'איז זייער א פאני דזשאוק אז מ'זאגט ברכה אחריתה און יו סעי איט ראונג און צומישט די גאנצע עולם, בי קערפול וועלכע ברכות דו גייסט אויסמישן. פרעגט די גמרא הקטן להכי ידע השיג אז זאגן דארף מען נאכאלץ האבן די פסוק ודם זבחיך ישפך, צו לערנען די דין אז מתנת דם אז איין מתנה קען בדיעבד מכפר זיין, מבואי אליי לכי דתניא איך דארף האבן די לימוד פאר א צווייטע פסוק, צו מ'לערנט א ברייתא א צווייטע לימוד רבי שמואל אומר רבי שמואל זאגט מתוך שנאמר שטייט אין די תורה אך בכור שור אוי בכור כסף אוי בכור עז וגומי את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבו מתקן, פשוט רעדט מען דא וועגן א בכור, דריי סארט בהמות וואס ס'דא די מצוה פון די בכור, מ'דארף שפריצן די בלוט אויף די מזבח און די פעטס דארף מען מקטיר זיין אויפן מזבח. למען איר לערנט נאר אויס פון דא, לבחור שתול מתן דמים, והאמירים לגבי מזבח, דאס פארט וואס מוזן גיין צו די מזבח, מעשר בהמה, די פסח, מנין אז דארט איז אויך דא חלקים מען דארף לייגן די בלוט אויף די מזבח, טעמא למה שטייט אין פסוק ודם זבחיך, דער זעלבער פסוק ישפך על מזבח השם אלקיך, און היות די חיוב מתן דם פון מעשר בהמה און פסח לערן איך ארויס פון דער פסוק אז קען מען לייגן די בלוט אויף שפיכה אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק ישפך, נישט בזריקה, און היות איך דארף האבן די פסוק צו זאגן אז דם מעשר בהמה און דם פסח דארף זיין בשפיכה, וויאזוי קען דער תנא דרשנען אז מתנה אחת גייט פטר'ן אלע אנדערע בדיעבד? זאגט די גמרא, דער טענה פון די ערשטע ברייתא סובר לה כרבי יוסי הגלילי, וואס מ'זעט אין די פאלאואינג ברייתא אז ער דינגט זיך מיט רבי שמואל און האלט אז דם מעשה בהמה און פסח קען מען טון בזריקה אלס א צווייטע דרשה, די תנא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, שטייט אין פסוק אז דמוי תזרוק, שייפא לשון יחיד, אבער דאס לא נאמר שטייט נישט דא מוי, אלא דמם תזרוק שטייט בלשון רבים, די איווען דאו די פסוק רעכנט אויס טאטן דריי סארט בהמות, אלע זענען איין סארט קרבן, אלע זענען בכור, אויב אזוי טו קען שטיין דמוי, הואעווער דיס בכור איז, זאל מען לייגן אויף די מזבח, פארוואס שטייט דמם א לשון רבים, חלבו תקטיר לא נאמר שטייט נישט א לשון יחיד, אלא ואת חלבם תקטיר, למד לערנט מען ארויס על בכור, מעשר אי פסח אז איטש פון דעם שטוהן, מתן, מתנת דמים, מתן דמים ואמירם לגבי מזבח, סאו ממילא מתן דמים איז בזריקה, אדער ווי שטייט אין פסוק, לויט די שיטה, מעשה בהמה אין פסח גייט מען אויך שפריצן, איך לערן עס אויס פון די פסוק, איז די פסוק ודם זבחיך ישפך עוועילעבל פאר א צווייטע לימוד, אויף וועלכע לימוד אז מתנה אחת של דם איז גענוג בדיעבד מכשיר זיך צו זיין די קרבן, איווען דאו ס'איז נאר איינס. קומט אויס אז האבן געהאט פיר לימודים וואס מ'קען ארויסלערנען פון די פסוק ודם זבחיך ישפך. נאמבער וואן אז אלע קרבנות מ'האט געגעבן איין מתנה אליינס איז בדיעבד מכפר, נאמבער טו רבי האט ארויסגעלערנט אז אלע די מאה קרבנות דארף מען לייגן שליחת שיריים צו די יסוד המזבח, רבי שמואל האט געהאט צוויי לימודים, רבי שמואל האט געהאט איינס אז ריק איז בכלל שפיכה ממילא אויב אויף די פס ד מילא אויב האסטו די פסח איז אינקלודעד אויכעט די זבח פון חגיגה, אויב האסטו געמאכט א ברכה אויף זבח אויף פסח האסטו אינקלודעד די ברכה פון חגיגה, נאמבער טו האט רבי שמואל געלערנט אז דיין מעשה און דיין מעשה בהמה און פסח דארפן אויך זיין די בלוט אויף די מזבח, סאו וויאזוי קען רבי ישמעאל די זעלבע רבי ישמעאל נעמען איין פסוק צוויי דרשות, פרעגט די גמרא רבי ישמעאל האי קרא מפיק ליה להכה און מפיק ליה להכה וויאזוי קענסטו נוצן צוויי לימודים איט דאזענט מעיק סענס, זאגט די גמרא ביסט גערעכט תראי תנא אליבא דרבי ישמעאל צוויי תלמידים האבן נאכגעזאגט פון רבין צוויי אנדערע מעמבערס פון זייער רבי רבי ישמעאל און ממילא איז נישט קיין סתירה פון איינס און צוויי. ניין ס'האבן דערמאנט רבי ישמעאל און רבי יוסי האבן זיך געקריגט. דער פסוק דער א אויפן פוס פשט אין פסוק אח בכור שור בכור כסף בכור עז זאגט די גמרא בשלמא מרבי ישמעאל דמוקם לא כולו בבכור אלע דריי די גאנצע פסוק רעדט זיך נאר וועגן א בכור מען רעדט פשוט וועגן אנדערע פלעיווארס פון א בכור דריי אנדערע מינים בהמות היינו דכסוף שטייט אין פסוק ובשרם יהיה לך מען רעדט דארטן צו אהרן הכהן די און דיינע קינדער גייען קענען עסן די פלייש פון די פון די קרבן גייט זיין פאר די כהנים שטייט בלשון רבים פון אלע סארט בכורות גייט מען געבן צו די כהן די אלע דריי וואס מען האט אויסגערעכנט שור כסף און עז. אבער אילו לרבי יוסי הגלילי די מוקל ליה נאמר במעשר די פסח, לרבי יוסי הגלילי זעצט אריין די פשוטע פשט אין פסוק די לשון רבים ווייל ער איז מרבה במעשר בהמה און מעשר פסח, איבסורם יהיה לך, מעשר די פסח ביי אלע מאכלי ליה, ס'גייט נישט צו די קרבן, ווער עסט די קרבן פסח? די באלבאס, ווער עסט די די די מעשר בהמה? אויך די באלבאס, וואס האט עס מיט אהרן הכהן? מאי איבסורם יהיה לך? זאגט די גמרא די לשון רמ ו וויל דיך מרבה זיין אז סיי א בכור עכ האט טעם סיי טאמער די בכור איז נאך אלץ א טעם ועכ האט בעל מום אפילו די בהמה איז א בעל מום גייט עס אויך גיין צו די כהן למ ז עמוד ב' לימד על בכור בעל מום שניתן לכהן שלא מצידין לו בכל התורה כולה מיר זעהן מיר נישט אין ערגעץ אז א בכור א בכור בהמה אפילו עס איז א בעל מום אז עס דארף גיין צו די כהן זאגט די פסוק ובשרו רמ וואס איז די לשון רמ אין בשרו רמ יהיה לך פאר די כהן סיי טאמער עס איז א בעל מום סיי טאמער עס איז א שרון. אלא רבי ישמעאל, דער פסוק וועט כאפן לשון הפסורים יהיה לך, אז מען דארף נישט הענגען א בחור בעל מום, נפק ל, ער גייט עס ארויסלערנען פון לכו יהיה די ספר וואס שטייט דארט ביינענט פון די פסוק, די פסוק זאגט לכו די פסוק זאגט הפסורים יהיה לך, און רבי ישמעאל זאגט אז עס האט נישט געדארפט שטיין הפסורים יהיה לך, ווייל עס שטייט שוין פארדעם לכו יהיה, פארוואס שטייט נאכאמאל לכו יהיה, אז אפילו ס'איז א בעל מום גייט עס אויך אנקומען צו דיר. ס'איז גמרא בישלח מר' יוסי הגלילי דמוי כלי נאמן במעשר אי פסח, פארשטיי איך זייער גוט אז זעצט אן די פסוק סיי מעשר סיי פסח, היינו דכסיב אך בכור שור לא שפתי כי קודש היים, היים, זיי אליינס קרייבן גייט מען מקריב זיין אויף די מזבח ואין תמי ראשון קרייבע, א צווייטע וואס האסט מיימר געווען אדער וואס האסט געזאגט די קדושה זאל ארויפגיין פון די קרבן אויף די צווייטע בהמה, דאס גייסטו נישט מקריב זיין, לויט ר' יוסי הגלילי איז קלאר אז מעשר בהמה און פסח זענען מיר מרבה די פסוק אז די תמירה, זייער סובסטיטוט, גייט מען נישט מקריב זיין, דתנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה לגבי תמירת מעשר, תמירת בכור אדער ת ת מעשר, די תמירה פון מעשר, הן איוולדן, סיי זיי סיי זייערע קינדער, איוולד, ולדן, אפילו די אייניקלעך עד סוף כל העולם, הרי הן כבכור האבן דין אזוי ווי בכור, און מעשר אזוי ווי מעשר אליינס, און מיט דעם אלעם, איוון דאו זיי האבן די חומרות, קען מען עס נישט מקריב זיין אויפן מזבח, וואס דען גייט מיט אים, מ'גייט ס'לאזן פאשן ביז ס'עט באקומען א מום, והיה האוכל לי במימון לבעל מום, איינמאל ס'עט האבן א מום עט ער באבוסטעס קענען עסן. איטלאנס האבן לערנט אין א צווייטע משנה ווען מ'רעדט וועגן פירות הפסח, אמר רבי רבי ישעי' שמעתי איך האב געהערט פון מיינע רביס שתמירת פסח קרייוועט, סתם אזוי ווייסן תמירה קען מען נישט מקריב זיין פסח, זאגט רבי ישעי' איז א עקסעפשן טו די רול, מ'קען עס יא מקריב זיין אויפן מזבח, איטמירת פסח ס'דא אבער אנדערע מאל, איינער קרייווע ואיני לפרש איך ווייס נישט ווען יא און ווען נישט. סאו לויט וויאזוי רבי יוסי הגלילי האט געלערנט אז מקור פאר די צוויי משניות איז אונזער פסוק, לויט רבי יוסי הגלילי לויט רבי יוסי הגלילי איז דא א הלכה אז לויט יעדע איינע איז דא דריי קרבנות, אויב האט מען געטון ביי זיי תמירה גייט די תמירה נישט מקריב זיין אויפן מזבח די בכור, מעשר בהמה און קרבן פסח, לויט רבי יוסי הגלילי היות מען דארשט נישט אלע פון די פסוק דארט שטייט כי קודש הם וואס זאגט אויף אלע דריי זיי זענען קרבים און די תמירה איז נישט קרוב פארשטיי איך זייער גוט, אבער אילו רבי שמואל די מוקל עי כולא בבכור אלע די גאנצע פסוק רעדט נאר וועגן א בכור. מעשרה פסח לא קרייבא תמירוסא מנלהי, וויאזוי ווייסטו אז די סובסטיטוט פון מעשר, די סובסטיטוט פון פסח, גייט מען נישט מקריב זיין? זאגט די גמרא מעשר גומר עברה עברה מבכור, מעשר לערנט ארויס פון א גזירה שווה פון בכור, ביי ביידע שטייט א לשון עברה, ביי בכור שטייט והעברת כל פטר רחם לה', ביי מעשר בהמה שטייט וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבש, יעבור איז א לשון פון עברה, שטייט ביי ביידע שטייט א לשון עברה, היות ביי בכור שטייט קודש שם אז די תמירה נישט, לערנט רבי שמואל ארויס פון גזירה שוה אז תמירות מעשר גייט מען אויך נישט מקריב זיין פסח מעת דכסוף ביי פסח שטייט אפען אין פסוק אז דווקא די פסח אליינס גייט מען מקריב זיין און נישט די סובסיטוט סאו פון די תורה לערנט אונז וועלכע בהמה גייט מען מקריב זיין פאר שלמים די סדר פון די עבודה שטייט אין פסוק אבן כסף היא מקריבת קרבנן והקריב עושו לפני ה' ווייל לכאורה כסף מה טעם מלומר וואס ווילסטו דא לערנען ס'וואלט קענען שטיין כסף. וואס מיינט ער צו זאגן אום כסף? נאר פארשטאנען לרבות זמירות פסח אחר הפסח שתקרב לשם. טאמער האסטו געמאכט זמירות הפסח נאכדעם וואס ס'איז שוין געווען די זמן שחיטת הפסח, האסט געמאכט יעצט זמירות און גייט עס מקריב זיין אלס השלמה. יכול וואלט איך געוואלט מיינען אז אף לפני הפסח אפילו אויב עס איז געטון פאר די זמן פון מקריב זיין די קרבן פסח זאל עס דאך אלס זיין קאנסידערט א קרבן פסח פאר אלעס קיין זאל מען עס אויך קענען מקריב זיין טעם לומר שטייט אין פסוק זבח פסח היא לה'. דווקא ער, די קרבן פסח אליינס, דאס קענסטו מקריב זיין פאר די מזבח פאר קרבן פסח, באט די סובסטיטוט קענסטו נישט מקריב זיין אנשטאטס דעם אויפן מזבח. סאו מען רעדט דא וועגן, אונז האבן געזאגט העברה העברה, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לשם. ר' מאטל און העלמער סטייפלער, העלמער סטייפלער זיי זכותו יגן עלינו איז אמאל ארום געגאנגען נאך געלט פאר קמחא דפסחא, ער איז אנגעקומען צו א גרויסע גביר און ער קומט אריין דארטן, הייבט ער אן פרעגן וויפיל קאסט דער פעינטינג, ווי האסטו עס באקומען, ער זאגט אים די גאנצע היסטארי דערפון, אביסל ווייטער לערנט ער אויס אביסל די אלטע ספרים, פון צדיקים, חפצים, מען פרעגט יעדע וואך וויפיל האסטו געצאלט דערפאר, ווי האסטו עס באקומען, און ער האט זיך שטארק אינטערעסירט, באט איט וואס אוקווארד, איט וואסנט ר' מאטל אן עס טייפ דאס טייפ טו בי אינטערעסטעד בכלל אין גשמיות'דיגע זאכן, פרייסעס און די אלע זאכן, איט וואסנט אינטערעסטינג, פרעגט מען גביר, רבי, איך ווייס און דו ווייסט אז יו נאט אינטערעסטעד ריעלי אין דאס, וואס פרעגסטו מיך די אלע שאלות, וואס גייט דיך אן? האט ער געזאגט, מען זעט א אינטערעסאנטע זאך, ביי מעשה זעט מען, אלעמאל ווען ס'איז דא א שייע פון תביעה, שאצט מען אפ בערך וויפיל ס'איז דא, און די תורה זאגט א אמאונט, חכמים האבן געזאגט א אמאונט, וויפיל מ'זאל אפשאצן, מ'שאצט אפ א פערסענטיזש, אזויפיל א צענטל, צו צו פיפטי פערסענט, פארטי פערסענט, סיקסטי פערסענט, וואטעווער איט שאל בי, מ'גייט אפשאצן א אמאונט. ביי מעשה בהמה זעט מען עפעס אנדערש, ס'גייט נישט אזוי. מ'ציילט אפ, הוא אסיר יהיה הקודש לשם, מ'ציילט איינס, צוויי, דריי, פיר, זע, ניין, צען, פאר'ן אייבערשטן. פארוואס דא סאדענלי ציילט מען אזוי פונקטליך? זאג, לאמיר טראכטן פון גרויסע בהמות, בייסן. א מענטש האט צוויי הונדרעט בייסן. ער גייט ארויסנעמען צוויי הונדערט באפעלאוס, ער גייט ארויסנעמען צוואַנציק דערפון, איך רעד פון אפאר טאן, צוויי טראקס גייען עס דארפן שלעפן, א גאליציאנער קען פארשטיין, די ווייטאג איז זייער זייער שטארק, דאס אוועקצוגעבן פארן אייבערשטן, ס'איז זייער זייער שווער, האט די תורה געזאגט א עצה, האלא, טו אזוי, איינס פאר מיר, צוויי פאר מיר, דריי פאר מיר, ניין פאר מיר, צען פארן אייבערשטן, נישט געפערליך, כ'האב גענומען ניין פאר מיר, די צענטע איז פארן אייבערשטן, ס'זאל דיך נישט וויי טון אזוי שטארק, די אייבערשטער איז אריינגעגאנגען אין די קאפ פון די מענטש, ס'זאל דיך נישט באדערן, די צענטע איז נאר די צענטע איז פארן אייבערשטן, האב איך געטון די זעלבע זאך מיט דיר אויך, כ'האב געקוקט אויף דיינע נכסים, ביסט א מולטי מיליאנער, די קסאוויע האט איז ווערט א מיליאן דאלער, די שאנדעליר האסטו באקומען פון א אנטיק שאפ, די די פעינטינג איז ווערט צען מיליאן דאלער, געב אביסל געלט פאר די ארעמאן אויף פסח, ס'זאל דיך אפילו נישט באדערן. זאגט די גמרא וכל אנחת הנאה דמפקא ליה להאי דם זבחיך ושופך לדרשה אחרינא, זיי האבן געהאט מאלטיפעל דרשות וואס מ'האט געלערנט פון די פסוק ודם זבחיך ושופך פאר פארשידענע דרשות, די תנא וואס האט געלערנט דערפון אז אלע בלוט דארף מען לייגן אויף יסוד המזבח, די תנא וואס האט געלערנט אז טאמער האסטו עס דארף האבן שפיכה און האסט געמאכט זריקה האסטו יוצא געווען, רבי שמואל וואס האט גע'דרש'נט אז מעשה פסח דארף האבן מתן דם בשפיכה אויף די מזבח, היי כל הנתונים על מזבח החיצון שנשאנה מתנה אחת שכיפין מן אלי', וויאזוי גייען זיי ארויסלערנען אז די אלע קרבנות פון די מזבח החיצון וואס מען האט געלייגט איין נשאנה דעט איטס גוד ענאף, וויאזוי ווייסטו אז בדיעבד האט עס מכפר געווען די קרבן איז קשה? זאגט די גמרא סברא לי כי בית הלל זיי האלטן אזוי ווי בית הלל דאמרו זיי זאגן אף חטאת שנשאנה מתנה אחת כיפין אפילו די חטאת בדיעבד האט מען עס געלייגט איין נשאנה איז עס שוין גוט, ויעל פינען כלי מחטאת, גיי ארויסלערנען אלע הלכות פון א חטאת אז אפילו איינע שנאה איז בדיעבד אויך גוט, אן דעט נאוט, טענק יו פאר ליסענינג, סארי פאר די לאנג שיעור.